Jesuh Khrih kha Gethsemane dum ah thla a cam. A zultu pawl hin um lio ah Peter le James le John kha ai kalpi hna. Thla a cam. Bawipa ka pa a si khawh ahcun hi hrai hi ka ṭhial piak ko te. A rak kir. A hawile pawl an mit ku thu tuk. Zei ruangah hme nan ka hngah khawh lo. Thla cam ve u ca. Ka lungre a thei tuk te. Hmun dang ah va kal ṭhan. Bawipa a si khawh ahcun hi hrai hi ka ṭhial piak ko ti si. so hrai cu zei khi hrai khi va si hnga ka ti cu an chen lio ah cu a thi lai ding si phone tlawmpal te an van tlaih phone kha mu thla van cam dih bang sai dasi a hawi le pawl judah iskriya le a dang pawl rak ran tlaih cho kha cu tlaih lai zan chin chap kesma ni a lungre a va thei phone a hawi le pathum he lawng an si phone mui lakah va si fawn lai tumah va si fawn Gesmani garden ah cu i zeidang thlacam loin hi hrai ka ṭhial piak ko let this cup pass away from me cu hrai cu zeidah si hnga Jeremiah nih kan cawnpiakmi cu hi bangin Bawipa Israel Pathian nih ka sinah a ti hi thin hunnak misur hrai hi ka kut in i lak law va kal tiah kan fialnak miphun vialte cu va dinter hna asai na kan nolh piak than jerusalem i hlau law i thang law tho tuah bawipa thinhun nak in dantat nak hrai din awk an pek mi cu na din cang te cu hrai nih a kan hmuhsak mi cu pathian thinhun nak si Jesuh Khrih nih a rauh hlan caan tlawmpal te ah vailam tah nak cung kai lai i Hi ka dawt tukmi hna an sualnak ruangah Pa Pathian thinhunnak vialte hi keimah nih ka intuar dih lai. Pa Pathian thinhunnak vialte ka cungah bungh a si lai ti hi Jesuh Khrih nih a theih. A taksa sinak in a tuar dingmi kha Jesuh Khrih nih a theih tikah lungrethei in nangmah le keimah dirhmun in Pathian sinah thla a camnak si. Na sualnak vialte zeitluk in dah a tam? Ka sualnak vialte zeitluk in dah a tam? Kha kan sualnak vialte ruangah Pa Pathian thinhunnak vialte Jesuh Khrih raithawinak nih a daihter dih cang. Pathian thinhunnak zeihmanh a tantakmi um ti lo. Pathian thinhunnak vialte Jesuh Khrih nih a kan ṭhialpiak dih cang. Perfect love cast out fear. Cu vialte cu vailam tahnak cungah a cangmi si. Nangmah le keimah dirhmun ah Jesuh Khrih an hlawt. Pa Pathian nih a hlawt. Nangmah le keimah dirhmun ah kan sualnak vialte Jesuh Khrih nih vailam tahnak cungah a phurh dih. Pa Pathian chiat serhmi dirhmun ah a hung cang. Pa Pathian thinhunnak vialte dorkhatnak tang loin Jesuh Khrih nih a in dih, a din dih, a donghnak ah zeidah cang? A thi. Sual man cu thihnak a si. Jesuh Khrih nangmah le keimah aiawh ah vailamtahnak cungah a thi. Nangmah le keimah aiawh ah Jesuh Khrih a thihnak a ruang cu nangmah le keimah Jesuh Khrih kan ca a thimi pa ca i kan nun khawh nakhnga ding caah a si. Ka van nolh ṭhan la. Jesuh Khrih nangmah le keimah kan ca i a thihnak a ruang cu nangmah le keimah kan nun khawhnak hnga ding caah a si. Jesuh Khrih kan ca i a thimi pa ca i kan nun lo a si ahcun Jesuh Khrih a thihnak nangmah le keimah caah sullam zeihmanh a ngei lo. Sullam a ngei lo. A thihnak kha zeihmanh kan caah sullam ngei lo. Korin kuat nih dal langa relnak hleinganak zawn ah Paul nih fiang tein a kan cawnpiak ṭhan. Mi pakhat a thihnak ah khan mi vialte an thi ti. Cuti an thihnak a ruang cu an ca i a thimi pa ca i an nun an nunnak hnga ding caah a si ti. Anmah ca nung ti loin an ca i a thimi Jesuh Khrih ca i an nun khawhnak hnga ding caah a si e ti. U le nau hna van ruat ṭhan hna u sih. Hi vialte dirhmun ah Jesuh Khrih nih a kan dawt i nangmah le keimah dirhmun ah vailam tahnak cungah a temtuarnak vialte hi si. Hi dirhmun ah Jesuh Khrih a rung ṭum. Hi dirhmun ah bia cu titsa a rung cang i kan lakah khua rak saknak cu si. Cu ruangah cucu Paul nih ai fian tuk tikah a theih tuk tikah a zahpi lo. Porhlaw